Sou, an do si mer erëm bei Let's Play Daisy. Mir befannen ons momentan a Gorka. Mir hu gemierkt, dass d'Dieren op sinn, also ass allerhéchste Virsicht gebueden. An de Ben huet grad erëm mega Chance gehat, hien huet elo eng SKS fonnt. Ginn mer mol Munitioun hei dofir. Sou, mir maacht Iech emol prett. Ech wëll elo emol, ma wéi gesot, da wënschen ech Iech vill Spaass. De Ben an de Jeff si och nach mat dobäi. Meider. Jeff. Also Jongen, kuck dass elo mol prett gidd iergendwann, gell? Ech sëtz net gär esou alleng heibaussen. Hues de vill Munitioun dofir? Et geet. Dat heescht. Oh, ech hat d'lescht Kéier bal 100 Schëss derbäi. Jo, hei, waart hei. Ech ginn der eng Dénge vun 20. Jongen, wou sidd Dir? Läit hei op menger Säit. Am Haus, am Haus, am Haus. Ech halen d'Dier op, mä.

Dass awer mengs nëmm déi do déi erop well déi aner sinn alleguer zou. Ok eisen Apel hei läit e Bölapsack. Hei läit guer näischt well einfach sou. Huel mol den Apel mat du Buff.

Keng Ahnung, steet do een Nascher an erschéisst mech? Wéi erzielst du keen zweestäckegt Gebai? Dach ass et. Dach. Bass du der falscher Dier eragaang? Ah, hei geet rop. Bass du rop? Ech si rop, jo. Ah, ma dann ginn ech net rop. Sinn niewendrun am Haus. Sou, ech hunn eng Sprite fonnt, dat ass meng. Ech sinn hannert dem Haus. Ech haen alles am Bléck. Jo, ech kucken uewen duerch d'Haus. Sinn Dass hei virun vlächtt jo och Haus. een ass. Oh, hei. Wéi eng Stad ass dat hei? Ech mengen net, datt et hei Gork ass. Ech mengen och net. Wee geet do grad bei sou bloe Rollert erop? Ech ginn hien feier rop. An engem groen Haus? Äh, groen Haus ass dat wou ënnen déi Wäschmaschinn do steet? Jo ma da sot nächster Bescheed. Ech. Jo ech hunn hien och grad gesinn eroplafen do. Ech hunn och elo grad op dee gehalen. Oh ech komme lo rof. Wat all zwee geschoss. Ok bon da komm gi weider, do hanne war nach en Déngenshaus. Jo ech komme grad erof, waart. Do hannen ass en Zombie nach op der Strooss.

Hei mol iwwert d'Strooss, komm mat. Ech gin nach viraa kucken, haal dir baussen waar. An de Rest hei mengs de? Bon, ech gin hannendrun. Wat heiers déi säitlech Dier nach zou? Schengt viier An déi viischt Dier ass och nach zou, also entweder ass deen hei hasteg duerchgelaaf. Dee war méi am Linn un an d'Waffenhaus.

Boah ech ging somme kënnen awer ënnen an wéi da wéi en Duerf ass dat ass dat hei? Wart mol, wart mol, wart mol, wart mol. Ech mengen Ech mengen ech weess mol hei war ech schon eng Kéier. Mä dat kann jo bal net sinn. Da misste mer jo ënnerhalb vun vu Mogilefka sinn. Ma jo da gi mer dohinner, nee?

Do komme mer op Dublova an dann op Novi Sobor a Stari Sobor. Ok, relax, gi mer dohinner. Do sinn esou geheizte Spiller. Sou, waart, ech huelen mer hei mol eng Ronn, ech wëll meng Waff lackéieren. Ui, uewen. Ski mer, komm mir ginn hei an d'Haus eran, nee? Jo, jo, jo, da backt meng Waff erëm raus. Ma nee, anscheinend geet dat. Dat ass fir den Off mega. Ech riskéieren et net.

Mee hues de se net am Inventar? Mm, am Moment net, déi misst d'lescht Chance soir op eemol rëmkomm. Bei mir hues de se um Réck. Ma waart, ech schmeissen dir mol d'Béchs raus, ze lackéieren, hei. Ja. Boah, bei mir ass net opgetaucht, he. Ah, lo ass se do. Du muss enker d'Waff wiesselen, dann... Hei, Tom, da kuck der dat lo mol un, hei. Kuck meng Waff.

Wéi du soos et wär näischt dran. Ech sot ech war net dobannen. Ah ok. Ma ass en hannert enger Bot? Oh nee do wëll mer net drof trëllen. Jo pass op an deem doten Haus hunn ech d'lescht Kéier verongléckt gell. Verongléckt? Du mengs d'Trap erof gefall? Jo. D'Zell gesäit zwar schonn direkt vill méi modern aus wann se bis lackéiert ass gell. Jo 12 Gauge, hues du keng Pumpgun dobäi? No.

Ech sinn hei. Muss do ebe warden. Oh, de Ben. I want to eat something. Ja, elo trëppelt deen hei rëm wéi komesche. Ass iergendwou eng gekniekt? An net vergiessen, ok nee dat ass jo blöd, ech war ech ech wollt lo Werbung maachen fir mäi Far Cry Let's Play wou ech lo mar roplueden an dee Video hei wäert réischt an enger Woch gepost ginn oder sou. Oh wéi schlecht. Jo dat ass e bëssi, jo du muss dech dru winnen. Jo mee bon trotzdem ech kann jo niewesech e bësse Werbung maachen. Also wéi gesot fir déi Leit déi wou net esou op Daisy stinn, wou net genuch Action dran ass, maachen ech niewebäi nach emol mäi Far Cry Let's Play vun de Missiounen hier. Ass zimlech spannend, d'Geschicht ass zimlech cool an boah kënnt der jo erakucken wann der wëllt. Wat ass duerwen um Bierg? Duerwen ass eng Stad, dat do kéint d'Gorka sinn duerwen. Wou ass eng Stad? Do. Ah do. Do ass nämlech och esou eng Kuppel. Soll do mol hi luusse goen? Jo. Let's go. Net Let's Play mee Let's go! Loss et knuppen.

Dann ass Gorka. Ah, die Sonne. du. Weil du unten ass Tankstelle. So, warte eng Minute, Jungen. Ganz schlecht um opten Feld. Ah, du hast natürlich lauter Meldungen innen am Eck stehen, gell? Komm, Lorop. Ja, da warte eine Minute. Lauf dir halt mal. Ja, ich weiß, dass du durchgespielt Oh, ah, so wie es war. So, fertig. Fertig, finito. Ich bin so mehr wie genug. Brengt sech ëm. Nee, nee, nee, dat net. Jo, komm mir maan dat fir dech, ok? Ech ge ech gesi duerwe sou déng zwee Fräiwëlleger ronderëm lafen. Komm einfach erop. Also et muss ee wierklech gutt kucke fir Äech vun dëser Distanz schonn ze gesi gell, also ganz éierlech. Also wa wann ech wann ech esou géing hei laanscht lafen, ech géing Äech sûr net gesi gell op den éischte Bléck.

Ey wann ech op call of duty wann ech call of duty spillen gin dann hun ech mindestens 30 Leit am Dag déi wou meng Mamm scho gefickt hun. Jo mee Tom, wat lees du dann och esou op esou en Niveau erof a spills Call of Duty? Well ech de Black Ops 2 guer net esou schlecht fannen, och wann de Ghost Schrott ass. Spill mat Männer wéi Battlefield sou. Ganz éierlech, so also Battlefield, ah jo mir kënnen déi Diskussioun elo erëm ufänken, et hëlt erëm sécher keen Enn, nee, mee bei Battlefield si sécher genau sou vill Kiddies dran wéi bei Call of Duty. Also ech spillen net, spillen de Moment keng. Gameplay hier ass Battlefield awer besser. Jo dat ass ok, jo dat ginn ech jo zou, mee et sinn awer honnertprozenteg genau sou vill Kiddies drop wéi, jo kloer, nee dat hei ass, ass dat hei Gorka, ech dach dat hei ass Gorka, jo dach dat hei ass Gorka. Duerwen ass déi Scheier, wou ech déi éischt Kéier Surfhopping gemaach hunn. Do sinn ech vu Scheier zu Scheier gelaf, fir eng Mousen ze fannen. Ah, du leefs schon. Jo, natierlech. Leefs du permanent gebéckt? Nee. Nee, en ass do vill ze schnell, fir permanent gebéckt ze lafen. Jo, mee bei mir ass e gebéckt. Jo, bei mir och, mee et ass Feeler warscheinlech erëm. Gesäit sou aus, wéi wann e mat der Schëpp géif de ganz Zäit nom Uetmen.

Oh yeah, ich brauch eng neue. Dat ass bei denger dran. Ma do kannst du rausschmeissen. Chef. Lo, lo chill mal eng Ronn. Oh, mit Tom. Geh doch einfach kacken. So, lo kannst du hëlle wat du wëlls. Kannst der Täsch hëllen, ech brauch Täsch nämlech net. Oh, wéi steet eise blöd da bei der Dier? Seit de Morphin erausgehäit gin ass. Jo mee pass op gell, déi SKS ass ass méi onpräzis wéi ee mengt gell. Ech hoffen dat fixen se. Op Mëtteldistanz ass se ok, mee op Wäitdistanz ass se net gutt. Ey ech stung hei esou virun engem Band, kuck ech stung, du hues an der Folg gesin, ech stung esou virun em, ech hun 10 Schëss op en ofgedréckt, kee Schoss huet getraff. Jo wanns du et erlaanscht gell. Ey du hues gesin dat ech opegehal hun, kuck der de Video mol un. Ass awer, oh ech hun wéi ech lech Kéier mam Jeff gespillt hun, D'Dwaan Jurthaasgaass, ech hunn do zwee Stéck virun der Dier op 15 Meter oder 20 Meter erschoss, ouni Problem. Mee ech soen och ganz éierlech, ech menge wat je méi déif an d'Land eragees, wat d'Warscheinlechkeet méi déif ass, dass je dass je Géigner fënns an esou Stied wéi deenen heiten, ausser elo wéi zum Beispill Stary, Sob, och esou grouss aluedend Dénger, do trëllt en Zombie ronderëm.

Gleich dat verzielen alles am Let's Play, dat ass e bëssen onprofessionell, gell? Oh mee Tom. Ben, stëmm mer zou. Oh. Ah, gesäis du, Jeff, sou. Du hues dein Oh mee Tom. Ah ja, zwee Dommer hunn erëm geschwat. Vun den Idioten, ne? Hei läit eng Black Cargo Pants an hunn eng brauch. War am Café hunn ech rëm genau sou vill fonnt wéi soss um Zueg. A rot mol wéi vill dat ass! Ja, einfach mal nëmmen net. Was denn? Was ist du? E Sewing Kit. Sewing Kit, dass du deng Jackett ze flécken. Net e Sewing Kit. Wéi flécks du déi? Du häls et driwwer an dann drécks du flécken. Nee oh. Mee du kanns nëmme bis op eng Stuf driwwer flécken ne. Dat heescht zum Beispill vun Damaged op Worn oder vu vu Worn op Pristine. Äh eng Fro just mol, wou sidd dir drun? Hei uewen an der Hal. Brauch en Haff. Ah ok, ech gesinn iech.

Bon, komm, mir gi mol weider aus der Stad eraus. Jo, also gitt dir mol, ech huelen meng Iessen nach mat hei. Komm, Ben, mir gi mol eraus hei, looss mol de Jeff alleng. Wëlls de aus der Stad? Nee, nee, nee, mir ginn hei nach d'Rescht vun der Stad kucken an da gi mer. Et war jo haut erëm mol besonnesch vill Action, mee kann jo net ëmmer gewannen. Déi wou selwer DayZ spillen, déi wëssen dat jo och, géing ech soen. Geet jo haaptsächlech och, wann ech muss e soen, em ons dommt Gesabbels hei, wat mir ofloossen. Oh Dat jo. muss och sinn. Jo Tom, merci. Oh, what the fuck, ech hu gutt eng Kéier e Monster stoen. Dat war, dat, Du, du kriss schon dat war Halluzinatiounen. jo ze gäil, gell? Monster. Sou e Monster Energy Drink.

Sou gutt kenns du een Tom, esou gutt. Zombie dofir. Eppes ziessen? Chef! Ei, wat se Ben brauchs du Schra Schraubenzéier? Nee. Ok, ech huelen e Pristine mat, merci. Yellow Banana Bandana läit. Ah Ben, bass du an hire Café era gaang? Ah du Vull! Jo! Hure Ben! Da géi! Huel der se. Nee, ech wëll net, ech wëll deen net.

Ah, okay. Aber der scheit den net mi lang aus sei oder mir können mal ufeck mat altes altes live an so können man man nee. oh, ben fir wat dann net

Kanns nach net waarden hee? Well de kann net am Still halen. Jo mee Pit ech hun eischt grad opgemaach mee de Geck, ah do ass de. Schätzt der scho mat senge Bounen hei. A wéi ass wéi ass schonn dee blöde Sproch do, nach jedem Böhnchen kommt ein Tönchen oder wéi? Jo, mee dat kënnt hei net vir am Text. Nee, jedes Böhnchen pfeift sein Tönchen.

Oh ja. Ähm. Extra fir dech. Bon, ech ess einfach mol ganz a Rou hei weider, ne? Wollt ech just mol sou soen. Ok, elo ass den Tony Wien ass ewech bliwwen. Den Alan ass och weg. Sou, elo komm, maach elo Energizer, da bass ech fäerdeg hei. Bon, just nach déi Bécks hei fäerdeg an da gi mer an de Busch. Jo ech fannen dann och. Elo muss ech erem sammelen. Sou. Ey Ben hues du eppes ze drenken dobäi? Waasser jo. Eng also eng Kantine oder sou? Jo. Muss dat eng gin. Oh ma Jong, da kommt elo! Oh Jongen! Oh, du bass bis hei nierwee. Ben! Ben ass hei hannen nierwee. Ben ass gaang Zombie sichen ze goen. Hien ass hei. Ooh, de Ben ass en overmanly man.

Ah waart ech mengen ech man lo mol hei, waart stop bleif mol firwat kann ech hei net oh lo wollt ech grad sou eng dick cool vue hei maachen fir mech auszeloggen an da konnt ech net déi kack Leeder do ropper Boah si mens. Ah lo fäls de rem rof. Jo hanno Oh fäls dat de wär jo erof. wierklech e coolen Ofschloss fir haut sou mol rem ecken ze stierwen. Immens jo. Gesitt der gesitt der rem dobäi wéi den Tom live Mach mer eng stierft. Kéier sou wou wou sidd der drun? Lo rem eng Kéier.

Sou, ma da géing ech mol soen, maache mer elo mol eng Folgepaus hei an déi nächst Kéier gesi mir ons dann op enger vläicht méi interessanter Plaz, vläicht Novi, vläicht och Stari, dat gesi mer nach, wéi wäit mer elo kommen an an deenen nächsten Deeg. Sou, ma da géing ech mol soen, Ciao, vill Spaass nach beim Kucken a bis eng aner Kéier dann. Jo, salut.